Temaşevanên hêja merheba, sevîdarên min baş in. Wek û zanin li derdora me, li erdnîgariya gemlê dijîn, tiştî ku ecêb bin, ne di rêzê de bin, em xwe mecbûr his dikin ku bersivekê jê bigrin. Wek çi? Wek kevirek di nava rastayiyek beriyê di bi serê xwe deh metra dirêj be, em mitala dikin, em dibên gelo ev çi ye, em çîrokekê pêv dizeliqînin, em bi meselekê wê ya bi mane dikin. Ji ber ku berî hezar salan tekîliya me û xwezayê erdnîgariyê ne bi awayekî zanistî bû, bi awayekî îlahî bû. Yanî gi tiştek ecêb çêdibû, baran me nedigo işte nê û mê ewr li bigêjin hevdû, ew av, ew herdû ewr li cîkî bi sermayekê re rû bi rû bimînin ew hewa tije mij dibi av û baran tê xwarê. Me veya nizanîbû me digo Xwedê Teala yê Cebraîl bi kar tîne Cebraîl dişîne ew dihêle ki baran bibare. Yanî tekîliya me xwezayê heta demek nêzîk ne bi zanistî îlahî pêk da. Ji ber wîha wî wexta tiştek nedirêdi tiştek ecêb me li xwezayê didît me xwe mecbûr his dikir ku em çîrokekê pê bikin. Vêya bi gelek sal berê wexta min behsa çîroka Îskenderê Zûlqerneyn dikir, wexta pelikê wî gi bestrih, bi quloç, hebûn, diya min, diya diya min û pîrka diya diya diya min çawa xwe mecbûr his kirine ku vêya bersivdan bikin, vêya şîrove bikin, çi kiribûn çîrokek Îskenderê Zûlqerneyn bi qiloç Ava kiribûn û ji me re gotibûn. Ji ber ku di di civata de tiştê bêbersiv me re kari ji rêzê derxi, me re kari dûrî bawermendiyê bike. Ji ber wîha wî her tiştî divê me re bi sebebekê û bi encam bi bi bi encamekê karibi girêde. Îro li ser vê mijarê ez dixwazim çîroka Çiyayê Nemrûdê a li bajarê Tetwanê Bi wer hevpar bikim û hevekî jî şîrove bikim. Dema em li vê çiyayê li Tetwanê di mêze dikin çiyayê Nemrûdê, ji xwe di mîtolojiya kurdî a bi taybetî a Îzdantiyê de jî çiyayê Nemrûd bi awayekî heye. Ez ê vîdeoyek din de behsa vê ya bikim tekiliya Nemrûd û Marê Reş vesaîre. Ez naxwazim vîdeo zêde dirêj bibe. Lê li vê derê em zanin çiyayê Nemrûd çiyayek volkanîk e. Yanî volkan diteqiya û çê dibû. Kengî dest pê dikir çêkirin û avayiya vî çiyayê berî zayîne bi milyonekê. Yanî milyonek sal berê destpêka vî çiyayî çê bûye. Çar sed hezar sal berê zêde zêde teqiyaye û hêdî hêdî ev şiklê xwe yî îro, formê xwe yî îro stendiye. Em zanin heta sed sala yazda, duwazda, sêzde, çarda heta pazdajî teqîn lê çêbûne ev volkan Şixulî, yanî dû jê derketiyê, agir jê hatiyê, germasîk jê hatiyê, şiklek wê heye. Lê xuya ye însan nikarîbû nêzîkî vî çiyayî bivin û dewamî jî dû yek jê diçû, germasîk jê diçû, agirek jê diçû û di bîranîna me de jî çi heye, Nemrûd tekîliya wî bi Hezretî Brahîm re yê. Çîroka ku Nemrûd agir pê xistiyê, Brahîm avêtî înan, Agir me çi fikirdan dide? Ev agir karib kêr tekîldar bibe Nemrûd. Wê çaxê ev der ciyê gi Nemrûd agir pê dixist. Wexta em li gotina Nemrûd jî binerin, gi ûn bi zimanê semitîk nêzîkî vê gotinê bibin, tîpên ne, me, re û dê ûn bînin ber hev, yanî ûn zanê zimanê semitîk bi herfê bêdeng in û bi herfê bideng me re vana gotina derdixe. Ev ne, me, re, de ev gotinek serhildanî an îsyankarî a yekî gi neş rêzê û serdestiyê qebûl neke têp şîrovekirin. Yanî yekî bêar em karin wisa bêjin û serbixwe. Yanî serbixweyek negatîf dibe û vêya zanibin. Lê bi kurdî em Nemrûd wek nemir qebûl dikin. Yanî yekî nemir e û ji xwe bawer e û ji xwe razî ye. Wexta hûn çîroka wî ji didin ji xwe wisa divê me re bûye ji ber ku Nemrûd piştî hemû reqîbê xwe, hemû dijminê xwe têk vedibe, piçekî pozbilindiya dike û xwe haşa dengê Xwedê dibîne. Divê ez karim bibim Xwedê. Ê ev jî malûme diçe. Guhê Xwedê û çîroka me ji vir dest pê dike. Ez we niha li vir dibisekinînim, bi şîrova Nemrûd ez we dîsa bînim çiya. Me got çi? Me got çiya heta sedsala ji yazdeh bigire heta pazdeh şazdeh jî dû jê diçû, diteqiya, agirek lê hebû di qeyda di vana mewcûd in. Ê însanan jî vêya bi çi bi girêda? Bi Nemrûd ve girêda. Me ev heta vê derê got. Nemrûd Gorî gotinê li ser vî çiyayî qesrek gelekî mezin û dirêj û tûj çêkirîye bi esmana ve hildikşe. Îca dibêjin kî qesra wî hingî mezin bû hindik mabû kî bigêje esmana. Ji ber wî ha wî jî li hemberî Xwedê pozbilindî dikir xwe wekî wî dengê wî didît. Digot ez wek Xwedê me ez karim bi her tiştî bi her kesî.

Çîroka Nemrûzî hûn ba hûn dibînin nêzîkayiya Xwedê, xwe wek Xwedê bibîne vesaîre. Bi çekî ji wê çîroka Babîlê jî deynek stendî yanî çend gotin ji wir jî stend in. Îja dibê serê wê tûj û bi ezmanav diçû û agirek nemir, agirek ku netefi li wê derê pê xistibû û deweyê wî hebûn, Bi van dewa êzing dikişandin, tanîn ev agirê xwe nemir dikir û rov bi rov xurttir dikir, dijminê xwe giştek bibiribûn û zulmek mezin li mirov û însanan dikir ji bo hem agirî wê nemir û hem qesra wî geş bibe û bilind bibe. Ga ev poz bilindî derê guhê xwe dê, xwe dê dibêje ez ê tenê bi moristan hinek dibêjin, hinek ji me dibêjin gêrik, hinek dibêjin mîro, em bêjin moris, em ê ez ê bêjim gêrik ji ber ku ez wek gêrîka yan gêrika fêr bûme, ez mezin bûme. Xwedê Teala gêrika dişîne ser serî û dere guhê Nemrûd, Nemrûd bê bera werin bê ka gêrikî wê çim bi bikin. Derin, binê qesra wî dikolin, vala dikin û qesra wî di hundir di dikumiş. Dirûxi jêr di. Ji ber wî ha wî wextan û derin û çiyayê Nemrûdê binerin, Yanî me gotin milyonek sal dest pê kiriye avakirina wê, Dûvri tê xelas dibe çar sed û dust û pêncî hezar salî di kaldera em jê dibêjin wek çi em bêjin kaldera wek di vê beroşkê wek di vê sîtilê neqirê mezin derdora wê bilind hundirê wê vala. Ew kulmişandina di nava wê de givala bûye, însan piştî gi xwe gîhandine çiyayê Nemrûd û lê nerîne, gotî, Wela he bi tu nebe ev çîrok tiştek wisa ye, Xwedê Teala binê wê vala kirî, ew qesra wî têk fiçûye. Îja ew şiklên kaldera, em jêr dibêjin bi latînî, yanî ne gotinek tirkî ye, Kaldera ji vî hawayî tê dikeve nav jiyana me, lem me ecêb tê em dibêjin çiyayê qûlqa bilind divê serê wê tûj bi, li ev çiya em digêjin serê wê tûj em li jo em digêjin nuqta herî jor em lê dinerin ki nava wê kulmijî he he bi tune bi çîrokek wisa pêk hatî gêrika binê wê kolayê û qesra Nemrûd têk viçûyê kumişiyê hatî xwarê. Îja me gotê ev der cîkî volkanîk bû û volkan agir davê derve û agirê gidavê derve ji çî ye? Hevano hûn zanin mîneral in û givana hiş dibin ya dibin obsidyen ya dibi bazalt ya dibi tiştek din tuf dibi û vana li derdora xwe gelek çîkê davêjin kefê û kefa agir. Çêdike. Li dinyê de cîkê herî meşhûr Kuder e. Nava Anatolya em jê re dibêjin Kapadokya û jê re dibêjin bacê cina an periyan. Li wê derê perî baca lare bi tirkî derbas dibe. Li vir jî çêdibin. Lê li vir wexta çêdibin ji ber ku ev der bêtir mîneralê wê reş in bi awayek reş li wê derê bi cî bûye. Îja di axir zeman, di hezarsalan barani bayê, ciyê qels, zeîf û zêde kefawê heyî jê birinê û tehtê li ber hev, nêzîkî hev û wek kerwanekê dirêj dibin, tehtê di şiklê dewan de û devan de, hûtan de mezin li wir xuya dikin. Îja mirov, vana jî bi şiklekî bi nav kirine, gotin e, vana jî deve bûn. Ew deveyêgê êzing tanîn ji bo agirê Nemrûdê nemir, Xwedê Teala ew jî hişk kirin kirin kevir li vê derê em van dewa dibînin. Yanî ew jî tiştek volkan teqiyayî li wê derê cî girtî lê em dixwazin kî bersiveke ji vêr jî bibînin. Wek ku min got dîroka civakî xwe mecbûr dibîne ku ji her tiştekî bersivkê bide. Werin wezibabin Mêrdînê gişmêrdîne û berê xwe bidin Amedê û hûn herin piştî zanîngeha Artuklu wek dimikekî hey û hûn bilind dibin jêr dibêjin Axreşkê bi kurdî. Bi tirkî navê girin Akreste tiştek gelekî baradayî lê heye. Axreşkê ji xwe Axreş hûn karin texmîn bikin li wê derê jî tiştek volkanîk damarek tiştek heye. Berê hûn bigihêjin Axreşkê destê rastê hûn bide rin dibê tehta şivana û derdora wê jî pezê wî hene. Şivanek rûniştî li ber bi kopalê xwe û derdora wî tehtê gehene di bê Xwedê Teala ji vî şivanî pir hez dikir û gura êrîşî wî û pezê wî kiriye. Wî ji gotiye ya Rebî me li ber van ber vê zilmê nehêl me bikevir hema bera ev gur me nexwin. Xwedê Teala ew û pezê wî giştî kirî kevir li wir mayî. Pirsa min ji we ev e gelî dost û hevalan li herema we gelo tiştek wisa heye? Yanî wexta hûn binivîsîn ji kerema xwe navê bajar, bajarok, gund, Binivîsin ji bo ez zanibim ku yê ku hebijî ji Instagrama min jî fotrafa bavêjim ji kerema xwe. Çîrokê wê wisa hene. Yanî qehtek be, çiyayek be, girek be, golek be çawa ava bûye. Yanî hundirin be riya Qiziltepe dibe gola şivana. Yekî ku zanibe çîroka gola şivana çi ye ji kerema xwe li vera min bir parve bike. An ji we ku em got wek axirişka Mêrdînê ku tehtê şivana, tehta şivana an tehtê bûkê li wir hebûn tehtê govendê hene. Mesela li ber Xirab Bajar li aliyê Xûrsê. Hebij kerema xwer mer par be bikin ji mer bişînin. Yeka din ez ê bêjim kêfantir jêr tê. Li Xurseyê kaniyek jê navê wê Eyn Mecnûn e. Yanî kanî ji xwe eyn e, mecnûn dîn e. Min jî pirsî min got çima hûn jê re dibêjin eyn mecnûn? Got carna hîç naherik, got carna gi diteqi deh metre avê bi hewa davêje. Lê min vê derê jî kaniyekê bi şexs dikim. Yanî kanî jî bi şexsek wê kare hebe, kare bi kaniyek delal û xweşik û hêja bi kare kaniyek dîn jî be. Em bi van mînaka dibînin ku tekiliya me, çanda me kurd e bi xwezayê re bi awayek bi rastî gelkî cuda ye û şexsiyet dide xwezayê. Ez dîsa dubare bikim dost û hevalên delal ki li herema we, derdora we tiştek wisa hebe ji kerema xwe re bi min re parve bikin. Heta vîdeoyek din bimînin di xêr û xweşiyê de.